Vinyenye, megblɔe na wò be mègava anyigba sia dzi ke o. Ẽ? Enyo, mekpɔe be nèle gbesɔsɔ ne ku. Ye dzi nèle la ku. Uza Maka, nu ka wònye? Nu ka mewɔ na wò? Nu ka ƒe nya wònye? Uza, mègaɖo ŋu le nu ƒom alo? Ɖekakpuiwo, milĩ nam. Mikaka asi nu nyo loo. Mikaka asi nu nyo. Uza Maka, ne nèdo dzi xaa ɖekakpui siawo, ebu woƒe ŋudagblamea? Aa ŋdɔ ƒe du ƒu nèle, le be va anyigbae. Trɔ ɖe afi sia va ne va wɔ anyigba wa, ne mi lia mi wui. Mi kpɔ ɖe hɛ, me di be na wòa nanɔ eƒe yɔdoa ɖe le afi sia, ne tsi to nyui ɖe, wɔ ya kplɔe ɖo wui, me ga dzo le kɔ o. Yi na va li wui, ne mia ɖi le afi sia, naneke ma dzɔ, atsi ma ɖe gbo. Trɔ ɖe afi sia na wòa ʋla anyigba ma kpɔe. Egbɔ ɖi se ŋtɔ be na ƒu du dzo. Efu dzodzo le gbɔ alo megama yi ne. Ne le dzi la kpɔ atrɔ be. Ɛhɛn, nye ame vea ye. Nenye be mele aƒe me alo nye meli o. Ɛm, ne mi va anyigba sia dzi be yewoava kpɔ agblea ɖa, ye miaƒe ŋku klia, miwui ne miaɖi le agblea me le afi sia. Naneke madzɔ. Nye ame.

Ame kawo mienye, eye nu ka tae miva afi sia va le ha dzim le ŋutifafa me gblẽ na kɔƒea me tɔwo ɖo? Fiafia na wò. Esia mekpɔ nye nuɖoɖo na nye biabia o. Nu ka wɔge miva afi sia? Ame kawo mienye? Em, ŋkɔnye nye Amarachi, eye ŋutsu ŋkugbagbãtɔ atɔ̃nyee wònye. Mitso ame kae kɔƒea me? Eye nu ka wɔm miva le le Ameze? Fitia míeva afi sia be míabia kpeɖeŋu. Ɖe miese be míeɖo lɔlɔ̃nu faa ƒe habɔbɔ aɖe le afi sia? Wobia mele. Menye tsitsɛe mezu we xɔlɔ nye ma. Ame kae nye xɔlɔ wa? He, ɖo to nyui ɖe ŋneme ka. Nane sia wa nye zi gbãtɔ kple zi mamlɛ si ye ma kpɔ kpla kple viwo ma ɖo ta sia. Mia va mia ƒe kɔƒe ame be va le nu bia. Nya si me gblɔ ame kɔ na wa. He, mi dɔwo do go le kɔƒe me. Mi bia si be nu nye la, nu ka me na mi, mi bia si be nu nye. Mi dɔwo yi.

Kplɔvi aɖe nɔ vevia nua le miaƒe kɔƒea me. Ŋutsu ma ɖo ta yakametɔ ŋkutofi. Ah ah, efo. Mm.

Nuka wònye wɔ mɔ na wò, ɛ? Migblɔ nya ɖe na la, ɛ? Nuka wɔ mi? Amara. Uzamaka. Eh? Tsihɔe va gbɔnye va gblɔ nam bena le kplɔ gbevua ɖo ɖe asi va yi ƒe anyigba dzi. Ɖekakpui ma ɖo ta ɖo va le yiyi ale ye ŋutɔ yi ƒe anyigba dzi. Nyateƒea? Eh, nyateƒee. Le be nyateƒee? Eh. Ke, oh, ma, nyemate xɔ nu sia dzi se o. Le kpɔtɔ le fu ɖe ne nyɔnu ma le ye ŋutɔ ƒe anyigba ta. Anyigba ma menye tɔ ye wònye o. Eh? Anyigba nye ye wònye. Nane le fu ɖe no. Enu ne kpe o. Kpɔ ɖe ŋutɔ kpɔ ɖokui ɖa. Azɔ na magblɔ na wò. Enɔ gblɔe na nyuiɖe me kɔ bena yi mete ŋu va tu anyigba ƒe ƒewo vɔ. E, ga meva nɔ esi te tu anyigba ƒe ƒewo vɔ. Esia ta wova trɔ tsɔ yeƒe ga na yi. Eye wò ŋutɔ hã nènya nyuiɖe. Te ɖokui ɖa ga ɖe anyigba ma nu. Uza maka, na maklã wò nyuiɖe. Gbesigbe àdo gli mu, gbevumo si nèklɔna ɖe eŋuti wonɔna dɔ wɔm kple wòa? Ẽ? Gbesigbe woagayi ɖe fu ne nyɔnu ma le ye ŋutɔ ƒe agblea me kea? Nenye be wogaka tsɛ anyigba ma dzi kea? Malé wò atu. Malé wò atu eye ame aɖeke mate ŋu kpɔ mɔ ate xɔ wò le kpovitɔwo gbɔ o. Nenye be nèlé wo tsɔa, mana woaɖe asi wo. Nya ka nèdi be yeagblɔ? Ewa. Mave xɔ wo. Ewa. Ẽ, mana woaɖe asi wo. Matsɔ ga tsu nu na kpovitɔwo, gake wo aga le vinye si sɔ gbɔ. Mayɔe ye wòaɖo ga ɖo ɖam. Kpɔ ale si nèle nu ƒom ɖa. Nu kae wònye? Enu ko le nya ƒoƒo. Wò ŋutɔe ɖe? Menya naneke ɖe susu me o. Mewɔa? Màte ŋu awɔ naneke nam o loo. Màte ŋu wɔ naneke nam o. Ẽ, meka susu dzi nèle. Azɔ nèdetso axixiatata bena yele nyɔnu ma dzi. Eye la, kpɔ naɖe nam. Matu na ɖe kpli. Egɔme aɖe, nufluflu. Esɔa ƒe ŋkugbã dɔ ma wɔ ma. Vinye, sigbe be menye nya vinye wònye o ne. Wò ɖekae dzo dzia. Ƒe kasia ɖe nam o. Ne le ne ɖeka kpɔ kua, enɔ wo. Le wo sukpɔ be nye ma na woaɖe asi woe. Ega le asi nye. Ne me yɔ vinye zi ɖeka a. Ela lɔ ga ɖo ɖa. Nufluflu. Bela ame bu be srɔ̃ dzi dem. Ame bu kura. Ne be wɔ anyigba ma kpɔ. Amara tuku. Amara. Nye me gblɔe na wa. Nye me gbee na wa. Ɛ eh, be wo me ga kplɔ tɔ yi ɖe kɔpu ma me ke wa. Nu ka ta ne tui to ma lea? Ɛ. Eh? Enye gblɔ ne be ne kplɔ ya fi ma. Ne gblɔ ne be ne kplɔ ya fi ma. Ɛɛ. Ale be wòava ewu mi alo mɛ ma. Awɔ awɔ. Ŋ ke alia ne dzi be awu eƒe agbea nue ma. Ne dzi be na woawu o. Ale be matrɔ zu ahosi. Taflatse nyemedzi o. Mele kuku ɖe na wò lo. Nyemedi be naneke wòava wɔ nam o. Mama, teƒea tsɛ dzudzɔ. Ame aɖeke mele ku ƒe nya gblɔm le afi sia o. Míyi afi ma elabe woawoe nye ame siwo nana mí nu tsɔ wu. Ɣesiaɣisi míayi afi ma vɛ biɔ ga, míetsɔna ga sɔ gbɔ vana aƒe me. Míawɔ nu kaba. Viɖoɖi mase nu. Nu sia tae susɔ viɖe woawu mí egbea. Nenye be míyi afi bubu aɖee, mímexɔna ga afi ma ko amewo lea? Awoe nana yewo nu tsɔ wo. Wonana mi nu. Ho ne nitsɔ mi vɛ xɔna. Mekpɔe be afɔku le du ma me na mi. Tsitsia mezu evoe ɖi ŋutɔ. Ẽ, mi mekpɔ nu si ye wòwɔ kple mia? Nyemedi be mabu mi ame eve o. Nyemedi be naneke wòava wɔ mi nam o. Miwo pɛ koe nye nu si le asinye. Mi ame evea pɛ koe nye ame siwo le asinye. Meɖe kuku na mi, migayi ke o taflatse. Dzi nefa na wò, ẽ. Mègabi dzi o. Menye míaƒe didi wònye be míado dziku na wò o. Nyea nyui ko dzi mele ne míaƒe ƒomea. Ya ta mègabi dzi o. O. Nèse me na ma. Enyo. Nèsea. Mese wò nya. O. Mese egɔme. Nyemenya nu si wònye o. Nyemenya nu si tae Emezu Wé la nɔ tukaɖa dom ɖe ƒome sia naneke mawɔmawɔ nɛ o. Menyo o. Mègaxa nu na Emezu Wé o. Nye ŋutɔ menya nu si mawɔ nɛ o. Nye ŋutɔ menya ale si mele le ge ɖo o ya mègaxa nu o. Em, Amarachi. Papa. Tafla tsɛ yi ana yɔ ƒe aƒe me ne na gblɔ ne be me dzi la kpe fifi la yi. Enyo me se papa, ma yi. Enyo. Me ga ha nu papa. Hey, hey, hey, hey, wait, not there. Hey, not, mama, not there. Who can see bail on? Huh? Have you got to the calling? Emezuwe. Totete ke le asiwò be nànya. Ẽ? Kpɔwò ɖa, fiafitɔ. Meɖo dzi va kaka nye deka me, va le nye deku fi ye megblɔa le va ɖo dzi gatrɔ le biabia wɔna ma. Ewoa? Ene tsɔ dzo. He, emezuwe, emezuwe megɔa nu sia kple mu. Dzo le afisia kaba. Emezuwe. Ne tsɔ nɔ. Nèle nya dzi ɖo. Mebo ne dzo le afisia. Emezuwe. Dzo le afisia kaba. Nu siwo nèle menyo. Nèle nya dzi le nunye Nɔnɔme o. da si. Eme zu ene le nya dzi le nunye. Menye mi nu. Nyawɔla, nèle nya dzi. Srɔ̃nye la se nya sia. Kpɔ o ɖa. Hã? Hee, mègavɔ̃ o. Nu siwo nèle a, la kpɔe vome tso nu, mègavɔ̃ o. Amu mi kora na. Menyo. Hã? Hee, eme zu e. Ne ɖu dzi va ne te Sia kama. menyo. Va le te kufi me gblɔ ale be nka. Fiafitɔ. Kpɔe ne ɖa. Nu feflo. Gake, Papa, nu ka tae tsitsia eme zu e ma le nya dzi le mía nu ɣesiaɣi? Detsimaa ɖe me tɔwɔe wònyea? Tɔnyee. Detsimaa ɖekae nye nu si nele asinye. Tsitsae mezu wòe metso kɔƒe sia me o. Nyemenya nu si nenye eƒe kuxea o. Ke ma, ɣeyiɣi nyuitɔe nye esia be miagblɔ nya sia wòagɔ zi ɖeka, elabe nyemaɖe mɔ na ahɔ̃ vi ma wòagava do ŋukpee ke o. Ɣetutsue ma, nu sia magava eme ke o. Gbeɖe o. Nɛmeka, taflatse ɖe nate ŋu gblɔ nu si tutu nedzɔa na mía, elabe tsitsia mezu esi le afi sia. Gblɔ na mí be nèxɔ nèxɔ galesi le detsimɔ ta vɔ xoxo. Tsitsia ye mezu wea? Alakpatɔ gã aɖee wònye. Mina wòaɖe eƒe afɔkpawo ne wòanɔ te ɖe anyigba, ye wòawu eƒe mo ɖo ɖe adzi. Ne woagagblɔe, eye maɖe asi de tsan nɛ, matsɔe nɛ. Tsi tsae mezu ele nya dzi ɖe ŋunye, alo sie nye ŋkɔ gbã tae wole fu ɖem na nye ƒomea nenema? Yi tsɔa ɖetugbuivinya kplɔe ɖe woaƒe kɔƒea me be miabia nu. Tsi tsae mezu eɖo na ɖekakpui gbevu aɖewo. Wofu mí, tutu mí, eye woxɔ ga si katã míeƒã ɖa mía si. Taflatse, mele didim be miaklã tsi tsa yi mezuwe na. Migblẽ nɛ, migblẽ nɛ, migblẽ nɛ lo. Nunemeka va gblɔ nya sia tutu nam, eye medi bena míaɖe detsi ƒe nya ya ɖe akpa ɖeka. Tsitsia mezuwe gblɔ nu si tae nèƒo nu ne meka le miaƒe kɔƒea me woa kple via si me wogbɔna nu bia ge na mí. Míawo nu, ame ka nènya nɔ biabia ma wɔm na o? Ẽ? Tsitsia na ye alo nu ka ke woyɔna wɔe? O ya mana gbewo la ƒo nyui ɖe abe ale si woƒona ame si nefia agbeli ene. Heseya. Míaƒe kɔƒe mee wònye eye nyemedi be nu nɛ mika wòava afi ma o. Nenema wòava eme ma. E nya sia kpena wo gbɔgblɔ nam. Tsitsia mezu we. Zi ɖoɖoe. Ziɖoɖoe kple nyaƒiƒli mo gblɔ nèle ma, dze me viɖe. Megblɔe no tsã va yi bena ŋnɛ meka mía nɔvi ye wònye. Mele nɔ be nàdzui o. Mele nɔ be nàdi de asixɔxɔ kpɔtɔ na ŋutsu sia o. Nuka nèdi be yeagblɔ? Ŋutsu si nedze na bubu togbɔ be ŋku gbã nɛ hã yae le ɖo dzi be le nyaƒiƒli mo gblɔ na. Tsitsɛ me zu ɣe. Kpɔ ɖokoe dzi. Ɖi ɖokuiwò viɖe. Nyoa, míaɖo wò ado go ɖa le mía tsitɔwo ƒe habɔbɔa me. Ɛ̃, mesusu be míva afi sia be míaɖɔ nya aɖe ɖoe. Nya ka? Mina míawɔ abe tsitsia xɔŋkɔwo ene ne míaƒo nu kple aɖaŋudzedze. Gblɔe na wo. Esia ta, ɛ̃, ne meka, maxlɔ̃ nu vevie bena. Nàŋlɔ be detsi ma, elabe tsitsia mezu ea, elate wòanu baɖa kplo le enya sia me. Tsitsia oke dzi, tsitsia oke dzi, nèda alakpa, alakpa, nèble ɖokuiwò, egɔmea ɖe? Gbosunya tsri ŋɔe, aleke nàte ŋui, aleke nàte ŋui aƒo nu? Esime míatsi tsia xɔnukɔ mí le nu ƒom. Ele be nèƒo nu abe hɔ̃vi ene. Hɔ̃vi ƒe nue nèƒo. Ne va aƒe sia me be yeava te koko ɖe nye ƒomea nu eye mɔdotɔ tete aɖu le afi sia afi ɣesiaɣi gbe sia gbe ale si medi la. Eye masẽ le nuwò. Ɖo to nyuiɖe. Vodada gã aɖe wònye ne wɔ esimee nègbe bena yemaɖe mo. Movitɔa, nèdzo va ɖe ŋutsu nua ɖo nɔ sia boŋ. Ame si le nu ɖum ɖe detsi ɖeka ko gonu be yeatsɔ akpɔ dziwò. Kpɔ ɖa, makpe egbɔ bena dɔla wuwò la kpe fu ɖe nu si nèwɔa ta. Eme zu ɣe, menye Mawu o. Eme zu eme bena menye Mawue nènye o. Amegbetɔ megblɔ nya ɖi kpɔ, ye wòkpɔ eme vavã o, negbe ne Mawu da asi ɖe edzia. Menya nu si ƒe dzi dim nèle. Emezuwe, menya nu si ƒe dzi dim nèle, elabe megbe be nyemaɖe o. Esia tae nèva aƒetsia me, be yeava ɖe fu na mí. Gake nyemaɖe mɔ na wò o, elabena melɔ̃e. Ɛ̃, ɖe asi míano míaƒe agbea? Ɖe asi míavo? Le be nuka? Agbe nègblɔa? Ɛ̃, nu si yɔm míele le afisia yɔnɛ le be lɔlɔ̃a? Ŋutsu nyuitɔe nye esia, ye ƒe ve meli o.

Eyaa. Mawu nye va xɔ na lɔ esi ŋku gbã ne ta ya. O Mawu nye o megagblẽ ne o lɔ meɖe kuku va xɔ na. Ao ee ao. efo taflatse taflatse dzidzɔnu sia dzidzɔnu sia nele dzi gbana. Hey, wò ŋutɔ kpɔ ɖa. Kpɔ nu si hanyeviŋutsu le wɔwɔm kple ŋɖea. Nu sia elabe nye ŋkuwo gbã. Hee! Efo dzidzɔ he dzidzɔvifafa la. Enyo nenema. Ne nye ŋkuwo megbã oa ɖe, ɖe nu siawo katã lanɔ dzɔdzɔm ɖe dzinyea? Dzidzɔ! Oh! Dzidzɔ la! Oh! Nenye amewo ŋutɔ ɖeɖee nèle vevesesea dom nɔ Gake nèle vevesese dom ɖe nye kple viwò axa. Míele afi sia na wò. Medi be nàkpɔ dzidzɔ taflatse. Enyo, enyo nenema. Medo taflatse, taflatse. Mègabi dzi o, ẽ? Enyo nenema. Esia. Mègaha nu ko ne sea. Enyo.

Hɔnviwo ɖeɖe wonye. Nyemamble o. Amaka. Dzagbagba ne naku anyigba ma si ne le tezurɔ le tiwɛsi. Alo meganya ame si menyea? Ɛ? Meku anyigba ŋutɔ hele si me xoxo. Esia mekpɔ nye kuxi nam o. Eh, ŋutɔ le nyanu si mate wɔ. Nyanu sese. Me nyanu sie nate wɔ. Hey. Eh, me kle nyui ɖe. Be me ga kai fafɔ le anyigba ma jike o. Ye ma. Ne gbea ne ji be ya kua, ma kpe ɖe mu aku kaba. Nyanu sesea. Ne jo sese. Eh, fia si nye ji faya. Ah, tsitsia le ma didi me le kɔsila do megbea vinye la gbɔ, eye mate xɔtutu le anyigba ma dzi. Ɛhɛn, tɔe dzi zi ɖeka. Esia ta ne tsi wɔe le agblea va ma, elanɔ te dɔa nam. Nyemedi be nusia wòava me o, negbe ne edi be yeakua ye ma. Esusui bena yedze nunya, gake na magblɔ na wò, mi menye eƒe hati o. Nya nye menye eƒe hati o loo. Nye ŋutɔ menya. Elabe menya nusi mate ŋu wɔ. ɖekoe ɖeko melɔ̃ nɛ bleublewu gake ne be to mele ye si sena nu oa ke ne ye dzi nu sia nu si wòakpɔa ya ŋutɔ edzi. Nyɔnu sesẽ si ƒe ve meli o. Ye ma. Mènya nu sie nàte ŋu wɔ. Ɛhɛn, ɖeka ƒe nyae ɖe aleke wòle ɖo? A, vɔvɔ̃ nelia. Le kpɔtɔ nɔte sesĩ ɖe. Ŋutɔ nènya mea. Menya ɣee. Wɔmenɔ hã dona ɖika kple gatɔa? Afika wodzɔ le kpɔ? Enyo.

Míedo gbe lo. Mexɔ gbe na mi, mili na nyuia. Hello. ɖetugbi ma si ne kplɔtɔwo va le ma enya o ɖuɖu aɖe enɔ ɖu ma la sese be kpali me viwo le bɔbɔbɔ ɖu anɔ le ʋuʋu kɔyɔ kɔyɔ kɔyɔ kɔyɔ ayi ɖetugbi enya o ɖuɖu kaka ɖe iwu ŋdzɔ anyi nɔ wa ɖe ɛ. Ɖetugbia ƒe nuko dzɔ dzi na kafu le gbagbalu. Bɔbɔ bɔbɔ wo ma mega la sia jo eh kpo kan tso la sia jo ntɔ kpɔ ma tɔ fiɔ ye ma. Le kpɔ ma. Wa dɔn ra o ha. Le gbɔnɔ kpo ke la sia ji. Tɔ nu mi nya wa popo mɛ ƒe nu wɔna nu bla nyuna. Eh eh mi ntɔ mi kpɔ fukpekpe si ye nutu sia ƒe nɔnɔ mɛ la hɛn va srɔa kple viɔ ji ra. Oh! Nuka? Nu ka ta woaƒe nu le nublanui na mi? Kpɔ ɖa ziɔ mi yi se kpɔ papi ma. Papi ma nu siwo fã eye ko ŋe wole. Mi gbakpɔ nublanui. Míaƒe dzi be agblɔ. Biabia ka ŋkume nye ma? Wɔ ame tso kɔƒe sia mea? Ŋutsu ma le fu kpɔm ɖe eƒe nuɖaka siwo wòwɔ va yia ta. Yeƒe nudrawɔwɔe na bena ŋkuwo gbãnɛ. Alakpae ma ne ƒu gbe. Nyɔnu gblɔ nam bena edze afɔku aɖe eya tae nu sia va eme ɖo. Miŋlɔ be nya mɔlo amu le enu maɖo ta ƒom tso wa nukue lo gbe ƒom le. Ye ma gblɔ ne. Nateƒe wole dzidzim be yewoagblẽ eƒe ŋkɔ nyuia ko. Ɛɛ. Ɛɛ. Ŋkɔ nyuie ka? Totuku. Hã? Mebe ŋkɔ nyuie ka? Nne meka ŋkugbagbatɔ si kpɔnɔ le ma, mevɔ̃e ye. Wa kple tɔnye tsi ɖe dzu. Tɔnye gblɔ nɛ bena ŋutsu ma, ewɔ nuɖaka sɔgbɔ le míaƒe du sia me. Ɛɛ, ame vɔ̃e ye wònye. Nu si wòƒãe ya koe maŋe wòle. Xɔ̃nye míawo nu. Etɔ ma alakpa tɔ wònye, elabe medze sii tɔa nyuie. Etɔ medana alakpa o. Ẽ, nya kae nye flifli ma nèva le gblɔgblɔm le afisia? Mègakpɔe gbɔ o. Alakpa ma. Xɔvi wònye. Kpɔ ya kametɔ ya ɖa. Elɔ̃ aleke wòva me ŋkuwo gbã nɛ. Mebe dze afɔkui ẽ, afɔkuiwo dze. Afɔkua ƒe ga gblɔ nèle. Afɔkuiwo dze. Le kpɔ teƒea. Kpɔ awɔe awɔe yi ɖa, ŋku klaya ma ya ga. Ẽ. O, o, nyemenya nukatae mile nya hem ɖe nusi ye mi menya o a ta o. Gatsɔmɔ ɖe, afika mia mi na dzesiaƒeŋutinyawo le? Ẽ? Enye. Ŋugowo tsi.

Ewoe nye ame si ne do detsi le anyigba ma dzia? Eh? Nye anyigba ma si ne le ezi lɔa? Ame me le nya gblɔ na alo lãe? Mega le ɖokuiwo mea? Tsi wɔe. Mele nya biɔ la. Mebe woe nye ame si ne do detsia wa? Enyo. Tukaɖa meli o. Ɖo ma hia vometɔ atokuno la ɖe hã kpena o. Edɔ dzi ŋutɔ hã. Me dzi be ma gblɔ nɔvi la yi bena me ho detiɔ katã ɖa le anyigba dzi. Me ho katã ɖa azɔa. Me le o klan. Me ga ma me ne na do na ɖeke le anyigba ma dzi ke o. Le ma didi me avinye la gbɔ va. Ye wòava to aƒe tutu le anyigba dzi. Ɖe se egɔme nyuie. Nu zã ma ka? O! Nèbe yewɔ nu ka? Enu va vu nɔ wòa? Mo gbe le gbegblẽ nɔ wòa? Ke nàte ƒo nu hafia? Ke menye mumui nɔa? Mègadzo o. Nɔ te la, nèbe yewɔ nu ka? Nu zã ma ka? Ke Uza maka, ɛ, lebe nuka nɔte, lebe ne eve ɔ nuka, nuka ne ve ɔ, ɛ, Uza maka nɔte magblẽ nɔ, lebe nuka eve ɔ la gba, Uza maka, leve ɔ nuka, lebe ne ho te titi ome doa, na tu na agbe o. Asika tsi wɛa ɖe? Asika nyɔnu ma ɖo tama si le eɖokui nɔ be tsi wɛa ɖe? Asika ye ɖe? Kpɔ ɖa wɛ ŋutsu. Nyɔnu ma ɖo tama si yɔnɛ le be ye srɔ̃ ɖe asika wo le. Tafla tsi ame ka nènye? Nye biabia ƒe nuɖoɖoe ma. Me be tsi wɛ srɔ̃ ma ɖo tama asika wo le. Eh? Hey! Tsi wɛ ɖo dzi kaka tsɔ kpatsa nya nye. Eh? Esrɔ̃ tsɔ kpatsa nya ŋtsua. Hey! Enye wu zã ma ka ŋua ku ɖa sɔ. Ɛ? Chinwe. Gblɔ nɛ bena meva be ma takɔ kpli. Nyɔnu kple nyɔnu, ŋkume kple ŋkume. Nane wa do go. Srɔ̃ me gale go do gea? Ɛ? Gblɔ nɛ la. Ŋku gbagbãtɔ. Ekpe le ŋkɔ ne ma. Afi ka srɔ̃ wa ɖe? O, ke wò ya, wu zã ma ka wò ya. Ewɔe nye afu dze ha si ne le wowɔ le. Ame bubu ƒe aƒeme nenema. Ta gbegblẽ na wa. Nu ka? Nya ka ɖegblɔ vivi la? A? Mele vɔvɔ̃ na kua? A? Uzama ta ɖe mame tsi dzi ʋanya. Wò nu ma ɖo ta sio. Si wò ŋuti me va ɖo.

Uza meka le hiã Yesu le wò agbe me. Afika tɔ. Ee, kpɔ ame si le Mawu nya gblɔm ɖa. Biblia gbe mega ɔvɔ kple nɔvi o. Afika wole le Biblia me? Afika. Trɔ ɖe wò dzi me. Ewò ŋku gbagbãtɔa, mègana mava gblẽ lɔlɔ̃wòa ŋu o. Nyemeva afi sia be mava ƒo nu kple wò nu o, do nɔsrɔ̃. Nuvɔ̃a me. Meva be makpe akɔ kple srɔ̃wò gɔgɔmaɖotama. Ẽ? Ebena nyaɔ dzɔna dzi na yi. Uza maka le gbesɔsɔe ne nyaɔ. Neva mi wɛ. Me va ɖa va ɔ ŋci, ele ava dzi me ya ɔ, ele kpɔɛ can. Nye me tsɔ nya ɖe nu o. La te wɔ nu si ne dzro ƒaa. Gblɔe nɛ bena meva, do aŋea nɛ. Numanyalawo. Afi sia afi si makpɔe lea, nenye be eɖo nya me. Magblẽ dome keke. Nuguamewo va le fu ɖe ne ŋku tro fi ma dɔni ene loo.

Agɔ kae medze? Nu kae mewɔ? Ah! Oh, Mawu gã xɔ na. Hey! Hey! Ame ka wònye? Vavakua Ame ka wònye? Ʋua gbɔe kaba. Aa. Afi ka wozã maka ɖe? Ɛ? Va tso mi ɛ wozã maka. Va mi mele wò aƒea me. Afi ka wɔ ɖe? Meva ɖo wò aƒea me. Va tso mi loo. Afi ka wɔ ɖe? Wozã maka ɖe. Dogo va mele aƒea me. Va tso mi ɛ be ʋue nene nago. Vɔ nu si na afi wa makpɔ do va. A nu ka wònye? Ɛ? Ti wɛ nu ka kuxe ka wònye? Esrɔ̃ o. Uza maka va nye aƒe me. Eva le srɔ̃ nye lɔlɔa tu. Le tu kere ɔkpli kaka tu dzi fɔ anyi. Na ti wɛ sea. Ɛ? Egɔme ɖe nye malɔ nu sia ne o. Ne do va nye kpli mia kpli. Etutui tɔ fɔ anyi a? Ɛ. Hey, Uza Maka. Uza Maka. Nyɔnu sia ɖe, nu ka tutu wònye le. Ɛɛ, ne do va míakpɔ. Ne va míakpɔ. Tsinwe. Se nyaka. Aleke nàte ŋu ɖi asi wò abe aƒetya me ava nɔ gbɔgbɔm abe agudzeha ene? Ɛɛ, nèɖo dzi kaka va nye aƒe me be yeava wɔ dzre kple ma? Ɛhɛɛ. Nenema ya, azɔ gblɔe nam. Nu kae na wòtɔ tete be nàtsɔ kpatsa ɖe asi anɔ tsa ɖim le dua me be yele nye dzi? Nèle vɔvɔ̃m wu zã ma ka? Nèle vɔvɔ̃m va kpe kɔ kplem le sia hele didim be yeawɔ dzre eye wu zã ma ka le gbesɔsɔ be yeada akɔa?

Ah, nyɔnu ka ƒe fun wa nene? Kpɔwò ɖa. Enye srɔ̃ le mía hlo na. Ayi, ògodi. Nyɔnu aɖe si ɖo dzi va aƒe sia me be yeava ƒoma. Mele ɖe asi le ŋu o dzo. Tsɛ ɖe. Ɛɛ, meɖe asi o dzo. Azɔ menyae be nèle totom kple nyɔnu ma. Ɛɛ. Le dzia ɖaba. Ɖavɔ gblẽ na wò. Ke medzia ɖaba. Ɛɛ, le dzia ɖaba. Egbi amexɔ ka ɖe edzi bena, Nya aɖe le mia me ʋlɛ dome. Ɛɛ. Wògbe ɖi, Ke nenema ya ega si míaɖi tsɔ ɖo ɖa na mía le tsɔ nɔna Chinwe nam ma? Ẽ? Abajɔ! Abajɔ! Chinwe ɖo dzi kaka va nye aƒe me be yeava da akɔ kplem. Eye nèɖe asi le ŋuwò tso gbɔgbɔ loo. Mayɔ vinye eye magblɔ nu siwo katã wɔm nèlea nɛ. Magblɔe. Ẽ? Hey! Uza maka nu ka tutu wònye le fu ɖem na wò? Ẽ? Ɔ, ʋuʋu gbogblɔ nenye ɔ, nu se do. Amara. Mm? Menɔ dzidzim be makpɔ ankeke aɖewo nye sia, gake nyemete le wò kpɔm o. Nu ka tae nènɔ dzidzim be yeake ɖe ŋunye? Menɔ dzidzim be mava kpɔ dzilawo, makplɔ tɔnye aɖe ŋuti. Nam ka? Medi be mava na wò tabianuwo. Nuka? Nye mele vi blem o. Mele dzidzim vevi ɖe be maɖe o. Ŋutsu vi si. Aleke nate nɔ gbɔgblɔm be yeava na ta nuwo na ame si gbe be yemato kple wò ɖo? Kadede aɖeke mate nɔ nye kple wò dome, ẽ nèsea? Alo ɖe nyemedze ɖeka nya kpɔkpɔ nu o alo nuka nèdi be yeagblɔ? Ao, mekpɔa medo taflatse na o. Nènya, ŋdzibisi, nyemeɖo sese ɖe lãme aɖeke na o. Amara nɔ te. Ŋdzibisi, taflatse, mègaɖe fu na ɖokuiwò na va o. Èse me?

Ekpe na ŋutɔ lo. Oh, le dze agbagba na ŋutɔ. Menye na ɖeke o, mama. Magabia mɔ azɔ. Awo, awo, madzo nene mɔ. Nukata mava xɔ mava nu nufafa ɖea? Akpe na wò mama megatsi dzi o, madzo. Nukata hã dzila nyo la nɔ nye lala ɛ tafla tsi ele be madzo. Na wò hã míado go. Bye bye. Eyi zã ɖe. Anyo, gbedogbe mevɔ nɔ. Akpe no kaka lo. Mesa kpe o, mama, bye bye. Akpe na wò, Mawu neyra wò. Bye bye. mese nya siwo migblɔa gake nya siwo ƒomevia womegblɔnɛ le ame si nu nya ku ɖe eƒe megbe o Nya si me dzila gblɔa ye nye be, Na vinye mele aƒea me o. Mídɔe ɖo ɖe afi aɖe. Em, vinye tsitsia, ɖe mèklã vinyea be yegbɔna oa? Ao, ao, tsitsia, nyemegblɔe nɛ o. Tse, eke nye esia o hã ga o. Mewɔ nuka? Ne be yi me eh, hey! Nya si ne gblɔna le aƒe me ma. Ha, ne dum kpea me. Enyo. Eh. Ha. Menye ɖetugbea ma gbɔna. Ɛ yi ma srɔ̃nya ma. Ŋuɖuvi si. Ɖetugbivi nye woe zɔn. Mi xɔ amedzro. Ta nye wo miawo zɔn. Yo enyo vi nye wo hã woe zɔn. Ɖe ne kpɔ ɖekakpui aɖe le wa domea? Ɛ papa. Le dzesia. Em, medze sii. Em, ekplɔ eƒe amewo va be yewoaɖe o. Togbɔ be womeɖe afɔa nyuie gake oa, esime wodzo vea, nya ka magblɔ na wò? Nyemele ɖe go o. Ŋuɖu bisi. Nyemegblɔ na wò be megawɔ nu sia oa? Taflatse. Hey. Le kpɔ nukui si nèdo mía. Le kpɔ nu si nèwɔa. Hey. Melɔ̃ na wò gake le kplɔ mi va. Ɖevia le tsi mi le akpo ŋu nɔe. Ha! Nu ke nye sia nɔ. Nu ma dzɔ kpɔ. Bosu nya ye. Ɖo ŋkpe mi da ɖi ko. Nyɔ. Um.